Il-fasting diet hija popolari ħafna. Ħa nibda b'dik. Mela, hemm sistemi differenti, imma ħa nfehmu x'inhi l-ewwel net fasting. Fasting jiġifieri illi inti tkun sajma jew sajjem. Is-sum jiġifieri. Is-sum. Issa is-sum ma jfissirx illi inti tagħmel ġurnata ma tiekol xejn, għax dik li jgħidulha starvation. Tajjeb? Fasting jiġifieri tagħżel fix-xħin se tiekol, imma xorta tiekol l-ammont li għandek bżonn. Allura, di jekk inti mara u għandek bżonn 2,000 kalorija f'ġurnata, għax inti pressapoko kuntenta bil-weight tiegħek u ma tixtieqx li tonqos, mela dawk l-2,000 kalorija trid tikolhom. Jekk inti pressapoko mara xorta u tixtieq li titlef ix-xaħam, allura bejn wieħed u ieħor qed tiekol madwar 1,300 fil-ġurnata, xorta dawk l-1,300 trid tikolhom. Jiġifieri mhux għal min irid jonqos ma jiekol xejn, pereżempju, u għal min irid jibqa' l-weight li hu jiekol kollox, it-tnejn li aħna rridu nieklu li għandna bżonn. Mela dak appunt number one. Issa kif taħdem din? Mela inti tagħżel bejn tnax u idealment sbatax-il siegħa fil-ġurnata, illi waqthom tista' tixrob kemm trid, imma likwidi li ma fihomx zokkor jew kaloriji. Mela pereżempju, tista' tieħu ilma li huwa still, jew ilma li huwa sparkling, jew kafe iswed, jew te iswed. Iktar ma jkun organic, inqas hemm riskji illi moħħok jaħseb li qed tiekol xi ħaġa. Jew herbal teas, ċertu herbal teas. Għalfejn qed ngħid hemm ċertu riskji illi l-moħħ jista' jkun qed jaħseb li inti qed tiekol? Għax jekk dak it-te, pereżempju, li ma jkunx organic iżidulu l-imbarazz miegħu, xi ingredjent, dak l-ingredjent jista' jkun jagħti sinjal lil moħħok li qed jiekol. Ma fejn ħa tkun taf, ma dan għad innu. Għax jekk tmur għall-organic, issaraħ moħħok. Ma kafè, pereżempju.
Hemm kafè organiku. Hemm kafè organiku milli kemm jista' jkun biex dak li jkun jagħmilha l-aħjar. It's not so oh, expensive. Biex dak li jkun jagħmilha l-aħjar. Sorry, sorry, tnaqta. Dik kif tajjeb ukoll. Dik mela, mela.
tajjeb, ġifieri jekk ma nsibux organic.

Jiġifieri jekk aħna neħħejna ħa minn sittax-il siegħa neħħejna tmienja, baqgħalek tmien sigħat illi inti fihom ma tikolx. U hemm ħafna sistemi kif tista' tagħmilha, idealment, tal-inqas l-aktar li ħadmet miegħi u ma' nies li naf, huwa li tħalli erba' sigħat bejn l-aħħar ikla u meta tmur torqod. U tħalli erba' sigħat minn xħin torqod sa ma tiekol. Nagħmlu mod jekk torqod fil-ħdax, Kont se nagħmel eżempju iktar sempliċi jiena x'moħħi ma tantx tajjeb fil-mezz, mela jekk jiena kilt l-aħħar fit-tmienja u rqat f'nofs il-lejl, u mbagħad minn nofs il-lejl irqat sa tmienja, jiena ħan ikol l-ewwel darba f'nofsinhar. U hekk irqat 16 sija. Mhm. Għal ħafna nies hija doable, speċjalment.
Jista' jkun.
Speċjalment għal min filgħodu jkun biżi ħafna. Mhm. Għax inti f'kemm ngħidlek tar il-ħin kif ngħidu bil-Malti. X'inhu importanti? Importanti ħafna li nixorbu meta aħna sajma. L-aktar ilma li huwa still u ilma li huwa sparkling. X'benefiċċji fih dan il-fasting? Isibu ċar kristall illi ġismek meta jkun qiegħed sajjem juża aktar ix-xaħam għall-enerġija milli l-karboidrati. Issa x-xaħam minn fejn ħa jġibu? mix-xaħam li għandek f'ġismek. Number one. Sabu illi anka jgħinek tkun aktar produttiva. Għax ġismek meta jiekol irid jiffoka fuq dak l-ikel li ġie u joqgħod jiddiġistih, ikissru, jfarrku, jmexxih. Waqt li jekk m'għandux ikel fis-sistema, m'għandux dak ix-xogħol x'jagħmel u qed iħallik tiffoka fuq li qed tagħmel. Qed tinstema' li hija faċli, però sa ma nidrawha, xejn m'huwa faċli, Biż-żmien issir parti minn ħajtek laqqas biss tinduna li inti qiegħda tagħmel fasting filgħodu. Bħal kollox fil-ħajja, għandha żmien biex nagħmlu drawwa, però once li drajnieha, hija benefiċjali ħafna tintuża anke fi sptarijiet u clinics, speċjalment l-Amerika, bħala trattament tal-obeżità. Jiġifieri hija xi ħaġa kbira. Ġust biex inżid xi ħaġa, jekk tħares lejn istudju tal-fasting, l-ewwel ħaġa hemm ħafna iktar benefiċċji

Issa, l-istudju dwar il-weight loss li juri huwa li ma tistax tiekol iżżejjed meta tibbrejkja l-fast u dawk li mhux jaqbdu u jneħħu l-carbs imma they observe a low carbohydrate diet with the fasting ikollhom ir-riżultat tal-weight loss aħjar u dawk huma studies li huma robust li jkollhom għamluhom fuq in-nies mhux fuq l-annimali, fuq gruppi kbar, għal ċertu tul ta' żmien. So um, dawk, that's what the studies show. Għan semmi zewġ affarijiet importanti li qed fakkarni Kristin jekk jogħġbok. Mela, esperti tal-eating disorders jgħidulek illi jekk persuna tkun għaddiet minn episodji f'ħajjitha bħal bulimja, anoreksja, eċċetera, fasting probabbilment mhijiex l-aħjar għażla għaliha. Għax once li kif qed tgħid Christine nibdew nieklu jkun hemm ċans li nieklu f'abbundanza. Għaldaqstant dejjem nitkellmu ma' espert ta' eating disorder qabel ma nagħżlu xi tip ta' istil ta' ikel jekk għandna xi history eżatt. Anki health conditions mhumiex affarijiet li, I mean ovvjament dak trid toqgħod bilqiegħda mal-professional tiegħek, nutritionist jew id-dietician tiegħek U dawn l-affarijiet tridu kull individwu huwa differenti ma nistgħux ngħidu dan huwa tajjeb għal kulħadd, m'hawn xejn li huwa tajjeb. U fuq li qalet Christine tax-xjuħija, naħseb kollha kemm aħna trabbejna tlajna bil-mentalità kull ftit u spiss, kull tliet sigħat kull xi ħaġa. Illum qed insibu jekk trid tixjieħ malajr, kull kull tliet sigħat. Jekk ma tixtieqx tixjieħ malajr, tixtieq tibqa' tidher u tħossok żagħżugħ, iktar ma tħalli ħin bejn ikla u oħra, aktar aħjar.
Żminijiet jinbidlu wkoll. Jiena ngħid waħda, jiena ma nagħti tort lil ħadd, ah, dak kien hemm żmien fejn kienu jaħsbu li d-dinja hija ċatta, ħateleb inti fit-tarf, illum nafu li qed News Trump ukoll u forsi mhux Trump għax hemm spjegazzjoni għalija li veru meta taqbad tikol minn kmieni filgħodu Jaqbdek il-ġo, fejn meta tkun qed tagħmel il-fasting diet forsi tiġik dik il-weġgħa fl-istonku, però titlaq malajr. Jiġifieri jekk kif qed tgħid int, jekk tieħu tazz imma titlaq. Naħseb li għal diversi raġunijiet dul sima, l-ewwel qed jkun tikol ftit jisma' magħha u spiss inti qed tipprogramma l-ġismek li dan kważi kważi qatt ma għamlejtu. U x'hekk jiena nippreferi niekol erba' darbiet u tajjeb. Mhux qed nitħanżer, imma erba' darbiet hu tajjeb, minflok sitt darbiet jew seba' darbiet u qisni għasfur. Jiena ngħid għalija jien. Issa, di ta' kull kull tliet sigħat minn fejn ġiet? Number one hija terapija tajba ħafna għal min ibati bid-dijabete. Jiġifieri dik hija kundizzjoni medika, mhux qed nitkellmu aħna illi mhix tajba lihom, anzi hija li suppost jagħmlu. Number one. U number two ġejja mir-raġunament illi meta inti tqassam il-ġurnata ftit u spiss, tipprogramma ruħek illi ma tiffangax. Pero ħafna nies kif tgħid tajjeb inti jispiċċaw ħin kollu jaħsbu fl-ikel. Għax in-naqra li kilt qisu stimulajt l-aptejt u qatt ma jien nixba. U nibqgħu sejrin. Sorry, u naħseb mill-bodybuilders ukoll. Ukoll. Għaw ħafna bodybuilders li għedin jagħtu nutrition advice u ovvjament jagħtu nutrition advice based on it-tip ta' exercise li għamlu huma li mhuwiex it-tip ta' exercise li jagħmel l-average person. So inti if you're trying to enter a bodybuilding competition, veru għandek bżonn ċertu ammont ta' protein u dawn l-affarijiet u ċertu ammont ta' ikel u calories mal-ġurnata, imma l-average person mhuwiex bodybuilder u m'għandux bżonn dik it-tip ta' dieta. Infatti, ġest irrid insemmi xi ħaġa oħra, excessive protein, especially fin-nisa li huma in menopause jew f'dik is-stage of their life, leaches calcium from the bones, ma nafx ngħidha bil-Malti, so tista' tispiċċa um, b'brittle bones u dawn l-affarijiet jekk qed tiekol wisq protein. Allura hemmhekk il-fiber jgħin? Um, il-fiber dejjem ħajżommok iktar mimlija, ħajkollok xort għandek jekk għandek il-beans għandek ċerta ammont ta' protein imma m'għandekx

Ara, for 20 gramma li semmejt. What they show you is one for every 1000 calories għandek bżonn 14 grams of fiber. So if you're on a 2000 calorie diet għandek bżonn 28 grams of, of fiber. Issa, dak huwa għat-tfal, għal-kbar u għall-anzjani wkoll, għal kulħadd. Li huwa l-iktar prodott ta' fibra għolja?

Għal has so much fibre li tkun tista' tkun irritant għall-IBS. Allura għal min pereżempju jgħid meta nikol tuffieħa jaqbadni l-ġuħ, dak x'ikun qed jiġri hemmhekk? Jista' jkun li qed int imma tqaxxarha t-tuffieħa? Le, bil-qoxra.
Ngħidlek il-verità, fost l-iktar ikel rekomandat biex inqas jaqbdek ġuħ huwa t-tuffieħ normalment. Naħseb inti tixroblu l-ilma però fuqu. All fiber għandek bżonn l-ilma miegħu għax fiber binds to water u it goes through the body jimxi ġol-ġisem mal-ilma so l-ilma huwa ħafna ħafna importanti għall-fiber. ma semmejniex ma nafx kemm baqalna ħin għax hemm is-soluble u l-insoluble fiber. Permetti li xed jgħidulna min huma l-guest, Mateus Grasso, fitness trainer u Christine Buzutti li hija nutritionist. Inkomplu fuq l-insoluble u soluble fiber. Okay. So, fiber, ħafna different tipi ta' fiber, u there is soluble fibre u insoluble fibre, isimhom qishom magħhom soluble jixorbu l-ilma jekk nista' mhm. nispjega hekk, u l-insoluble um, ma jixorbux, ma jihdux il-benefiċċji tagħhom, l-insoluble fibre huwa tajjeb ħafna għal min ikun constipated. Eh, eh, prodotti huma insoluble u prodotti li huma soluble. Issa, hemm ħafna prodotti li huma part soluble and part insoluble għaw il-beans li jista' jkunu soluble u insoluble. Jekk inħarsu lejn um, xi ħaġa li hija soluble, hemm il-powder called psyllium husk. So it's a husk of a plant um, natuwa ħafna drabi għal min ikollu l-kolesterol to um, raise the fiber fid-dieta u anki għal xejdulu u taraħ kif iżidlu l-ilma

U x'inhi d-differenza ma' bejniethom? One um, ha, uh, basically one takes on water in the body and the other one feeds the bacteria in the body. It-tnejn għandna bżonnhom.
It-tnejn and many products ikollok mit-tnejn. U jekk ikollna konsum iktar minn min nisna, x'jiġri f'ġisimna? Jista' um, tummy upset. Jista' jkun li tibda tgergirlek naqra jista' jgergirlek naqra l-istonku, jista' jaqbdek id-diarrhea as well in some people um, runs. Mm-hmm. Hemm constipation as well jekk ma jihdux biżejjed ilma, so a combination. Jekk ninnotaw hija katina ta', ġifieri jekk inti qed tixrob biżejjed ilma, aħjar biex tagħmel aħjar użu mill-fiber. Il-fajber u l-ilma qed jimlewk flimkien ħalli inti tiekol inqas, ħalli ma ttellax aktar kwantità ta' ikel li qed tiekol. Jekk ma ttellax ħafna ikel li qed tiekol, m'intix qed ittella' piż. U l-katina tibqa' ddur. Jiġifieri, kif qed ngħidu u nerġgħu nirrepetu, fost l-aħjar sistemi illi jsibu hija illi eħe, nieklu mhux ta' spiss, tajjeb, jiġifieri idealment bil-famuża fasting, meta ħa nieklu, idealment kif inhu rakkomandat minn nutritionist u dieticians, ħafna minnhom, nieklu ikla Mediterranja, dieta Mediterranja, għax flimkien mhux biss ħa nidhru aħjar, ħa ntejbu saħħitna, innaqqsu r-riskji ta' dijabete, pressjoni, mard tal-qalb, kolesterol, tajjeb, barra minn fuqna anke kenser. Ħa nidhru sbieħ.

Nemmi.
It-tfal, it-tfal, kemm għandna ntuhom fibra? Uh, the same thing, 14 grams for every 1000 calories li jieklu. So, jista' jkun li growing children can need up to 2000 calories u jistgħu jilħqu l-istess ammont ta' fiber li tilħaq mara. 24 to 25 grams of fiber.
L-eco fiber jista' tista' tikkontribwixxi biex iżid il-piż, le? To gain weight, tikkontribwixxi. Um, jiddependi kemm tiekol jikkontribwixxi to gain weight, mhux l-ammont ta' fiber meċ. Lack of fiber, sorry. Ija, li ma tiħux fiber għax um, int imbagħad jekk int għandek um, a diet deficient in fiber, għandek diet high in processed food. Għax hawnhekk qal sirt tara u li kont qed tgħid int 14 grams extra fibre a day may decrease calorie intake up to 10 percent. Yes għax it um it keeps you full. So iżjed ma tiekol fibre, jekk tiekol um a, a meal li ju ħa ngħidlek tiekol soppa bil-lentils timlik u tkun soppa biss. Timlik daqs kemm jimlik il-ħut.

Le? Aha, imma t-tuffieħ ħafna aħjar, għandu ħafna iktar. U l-larinġ, xi ngħidu fuq il-larinġ?
Il-larinġ, um, meta tasara, u jkollok il-ġus biss, dik neħħejt il-fiber, imma l-qoxra essaċ, mux il-qoxra li tneħħi u tarmi. Meta tikolla.
Il-felli. Eh, ok. Il-felli.
Arrejt, Xinu tikolli l-arġa sħiħa, ikollu. Dik għandek l-outer, the skin, ta' dik l-skin li kolla l-larinġa dik hija fiber. L-outer coat tal, anki l-patata nqaxrula il-skin tagħha, jekk taħsila tajba, and tqattagħha u tirroastja, int żidt ħallejtilha l-fibre tagħha meta. Sweet potato mimlija ġid. Eżatt. Speċjalment fibre.
Mela, il-ħaxix. Broccoli, cauliflower. Brussels sprouts ħafna nies ma jogħġbuhomx, mm. imma Brussels sprouts mimlijin fiber, mimlijin vitamini, they're so good for you. Brussels sprouts huma dawk ishom kaboċċi żgħar. So mimlijin fibre dawk ukoll. Mbagħad affarijiet li jogħġbu n-nies bħala oats. They're high in fibre, so jekk ħa nagħżlu cereal, l-oats huwa cereal li għandu iktar fibre. Sweet potato għal minn qatt ma prova. Vera naf ftit nies li ma toġobhomx. Eh. L-imla ħer tip kif issajjar sweet potato. Jiena nafa li iktar maddum fil-forn iktar aħjar. U tista' tħallila l-skin as well, ħafna nies ukoll li neħħula l-skin. Imma tiġi tajba ħafna. Tagħmlilha l-olive oil, tagħmlilha r-rosemary, naqra sea salt, naqra pepper u you roast it in the oven taf kemm tiġi tajba and it's full of fibre. And beta carotene. Il-fizzelli, mm. il-fazola u l-pulses. Dawk ħafna fiber as well, għandek 100 grams, mux ma nistax ngħidlek for each and every product, imma approximately għal 100 grams ikollok xi 6 grams of fiber li huwa. Fizzelli tal-bot però, le?
Għam, xorta piżelli, imma aħna qegħdin nippruvaw nerżqu. Nevitaw il-botti. Eżatt. Għall-inqas, għall-inqas tal- tal-friża. U naħseb eżatt, di ta' min nappellawha, ma nibżgħux mill-prodotti tal-friża ta'. Għax jekk tkun kumpanija serja, qatagħthom mill-għelieqi u friżathom mill-ewwel, ġifieri. L-importanti li ma jkunux qishom ehm, contorn, ehm, għax dawk ikollhom qisu xi sauce jew xi ħaġa hekk magħhom. Imma jekk tkun, ġeneralment jekk tkun borża broccoli biss jew broccoli mħallta mal um, sorry, uh, broccoli xi ħaġa hekk, mm-hmm. eżatt. Eżatt, dawk ġeneralment ikunu just vegetables. U ħafna drabi l-frozen ikunu aħjar mill-fresh għax il-frozen jaqtgħuhom blanch them, freeze them so bħala nutrijenti they maintain sometimes their nutrients better milli l-fresh li qatgħuhom before they ripened u mbagħad kien hemm jekk ġej kiwi il-kiwi mhux ġej mill-Italja il-kiwi ġej minn New Zealand pereżempju hemm it-travelling time hemm l-istorage all of those things jaffettwaw il-nutrijenti li hemm f'dak il-prodott. Il-karot u l-sweet corn. Fihom il-fiber ukoll. Carrots għandhom ħafna fiber ukoll. Same thing, aħsilhom m'hemmx għalfejn tneħħi, neħħu l-iskin ta' ħafna prodotti. Min iżommu brax, le? Aha.
Apposta biex. Oh sorry, tista' tuża naqra ilma lemon juice, mm-hmm. tista' tuża uh, bicarbonate as well. U importanti wkoll illi meta anke nażlu l-frott, mhux l-iktar waħda li tleq hija l-aktar waħda tajba, dik probabbilment hija l-aktar waħda perikoluża. Rajt ġifieri jekk naraw xi ħamrija mal-frott jew hekk kważi kważi aħjar. Jew x'duna. seeds kollha jew hemm like flax seeds għandhom jekk inħarsu lejn is-seeds, flax seeds huma waħda mill-iktar għoljin as far as um,

Huma mhux jeliminaw. Indirettament.
Fija benefiċċji parti mill-puzzle. Imma mhux. Imma mhux li Fat burner ta? No, no, mawx fat burner. Mawx fat burner.
Ma jena jek, I mean, ħajjajnek in the sense, il-fiber ħajjajnek mux in a physical sense li ħaj neħħilek xaħġa, il-fiber li ħajjajnek li l-ewel ħaġa, you're gonna, you're gonna go to the bathroom iżjed regolari U l-ħaġa li int iżżommok iżjed full, satiety, li int ma jaqbdekx ġuħ, dak hu, those are the benefits of it plus il-health benefits tal-cholesterol, blood sugar, digestion u dawk l-affarijiet. Imma mhijiex miracle in the sense li ngħidu you know if you eat fibre ħa jaħraqlek ix-xaħam, it's not that type of. Imma forsi jkun jista' jgħin.
U la illumi bl-ilma, u la tagħmel, ħa ngħidlek ċuċati nisma' ta'. Apple cider. Apple cider vinegar mal-filgħod jaqtalek ix-xaħam, da ċuċati m'hawnx hekk. Huma ċuċati dawn. Ċuċati kbar laqqas.
Meta celery fuq il-programm ġifieri ma jkunux eh, websites li huma sorsi mhux tajbin. Celery karfus.
Ejja. Hemm min jgħidlek is-celery wkoll tieklu u jaħraqlek milli diġà tkun kielt. Dawk kollha ċuċati. M'hawn xejn illi huwa bil-minus. Tajjeb li huwa bil-minus huwa l-exercise, trid ċaqlaq u taħraq. L-ilma bizzira. Um, li jiġri with um, this lemon in water, apple cider vinegar in water,

you benefit from the nutrients, take up of nutrients and stuff like that. Ġifieri Christine mhux qed tgħid tagħmilix, qed tgħidlek isma' jekk inti qed toħodha imma forsi sott imnieħrek b'sagrifiċċju għax minn għalik qed taħraq ix-xaħam. Issa ta' ġimgħa oħra kien hawn Ken. U nafu bizzejed illi l-moħ kollox. Jekk il-moħ tajdlu illi qed iħu l-apple cider vinegar qed biex taħraq ix-xaħam. Dik hija logħba oħra, hemm ċans li verek qed jgħinek għax il-moħħ huwa kbir. Imma ma tantx huwa apple cider vinegar bart vera. Jiena nirringrazzjakom.
Essililkom. Dejjem veru nirringrazzjak. għax naf li il-Malti tiegħek peress li inti Kanadiża tagħmel effort biex tiġi hawn, però nirringrazzjak u napprezza ħafna eh, l-impenn tiegħek. Malti tajjeb. Eh.
Thank you lilek. Grazzi ħafna tal-li semmejtuna sinjuri. Għada konna l-ġewżar, grazzi ħafna u illejla kien hemm ripetizzjoni fil-10 20 ta' BR Guest fuq Net Television.